Mwanche omorigereria, nigo tore chinsemo chi'amagena esenta ecounty ya Kisii. Nkwaigwete estory ng'a omonto narorusetigwe amaiso iga iga magena, omosacha oyomo orusetigwe amaiso igoro ase allegations agoteba buna nigo avamietu nyomba bw'omosubati onde ase achiete ororo abasacha bakamuvamia ororo bakamorusia amaiso. Bono twakorire esabari korwa ase omochie o Kisii nigo toraiga amagena. Esenta, totagete gosoa ekenyoro gete kerema, torigie abanto torakwane nabarabwo toteme kounderstand okorora ng'a ebiasara bi'okooni amaiso biachiire nko magusii totagete komanya ng'a ekiagera nkwegwete maarani omwana bw'emiaka etato narusetigwe amaiso na igoro bono omosacha oo bw'emiaka ya igato iga nere naatetwe amaiso igoro nyagitari are igo ntagete tochake esabari goika ase obo ase aiboire toteme komanya omogano oye korwa bwana buna akinete ng'aki ore Togokora, ntogende goika ase omosibidi, tokwane nere. Togokora, onye gekonyarekana, ntogende goika ase omochie oyio aruseretigwe bw'amaiso, naende gekonyarekana korwa abwo, ntogende goika nyagitari, tokwane n'omosacha oyio. Ntochie gokomanyia amarieta aye, ntochie gokomanyia ekenyoro arwete, ntochie gokomanyia omochie oyio ase aruseretwe bw'amaiso, ntagete obwatana amo naintwe ekero togochaka esabari, erinde tokoe uhondo kamili. Tochake esabari naye. Omonto omorigereria buna nachika kogotebia korwa ase omochie omagena, enagotebia ng'a togosoa ekenyoro omaiga, twekire ekenyoro kia nyambunua, edivision ya magena, totagete kobwatia omogano bw'omosacha oyomo oyio kwaigwete igoro orusetigwe amaiso chinsemo echi chi'amagena. Koreng'ana n'estori yaye buna are gokwana aria nyagetari, nigo agoteba ng'a gabwametwe nabasacha bande bw'omokungu onde nyomba, Lakini rende omanyete intwe buna abariki na abatati b'amang'ana ntori godipendi ase amang'ana aria akwana, naki ekiagerire twachire eground iga ase ekenyoro kiaye ime aiga, toramanya, toraborie abarai bama, toraborie community policy ng'a ekiagera omanyete abanto bamanyete amang'ana ebinyoro, abanto abatang'ani bamanyete emegano community policy. Aiga nimbwate omochairman o community policy, sobo omomura oyo bono sobo kasa aiboire, nere ntagete toraake embaka nere, totebe komanya ng'a omomura oyo ng'aki akinete, Omogano oye ng'aki ore, ehistory yaye ng'aki ere, korwa abwo tomanye go judge tomanye ng'a amang'ana aya are gototebia igoro ng'a ayio yaberete. Chairman karibu. Asante. Naki okorokwa? Ase amarieta nkorokwa Nyangoseko, korwa Nyambunua, Emesa sub-location, gochia Burabwo. Ekenyoro eke nakio ki'omosacha oyio Eke orusetwe nakio amaiso. ekenyoro kiaye kia nyambunwa, Fereshi. Naki akorokwa omomura oyio, Ah, omosacha oyio, akorokwa Simioni Kengere. Simioni Kengere, nanyuomete. Nanyuomete, nabwate omokungu, ore na abana batato, I think. Ah, abaibori baye mbaro. Abaibori baye, mm, ng'ina nakwete, ise moyo are, nyora oremarete, ise moyo are. Abana bamwao barao mbaro. Bamura bamwao mbaro. Aro oyo okarenka iga ase efamiri. Iga aro omoke ogotia etinki ase enyomba yabo. Eh, aye buna omochairman oyo o community policing gwakorire eh. oborai obo emiaka emenge sana momura omwakinire nere na omokara asore ng'aki omogana oye ng'aki ah, ng'aki oyo omanyete i think entaikwa eberere ka ntaiko ogenda bogeka mhm. momura oyo chingendo chiaye enchiri engiya korukare mhm. nomoetani are mhm. nabwate okoboko ogotambe eh, nore nigo ataracha goitwa abwo esaa eteire asare korwanerigwa, naibete egasi korwa nkamobwatera amagena ri'oboonyo mwaka torarera, kiina kiaye nkere ime ase aibete egasi iga abwo abwo esaa eteire. Naende inche mobwatete na egasi eyio, konya aonirie ribu mocha mia tano. Sonyomba bono goikera ganyore orwaneri tari kontaka mbantageti ase ekenyoro kiabo. Goteba bare ng'a omonerete lakini but oboi omu na omoibi are. Yea, mpaka nyomba bono iga nchire ndatebe ng'a noboibi bwamoitete abwo. Tai taitire bosa. Nabo. Ehistory yaye mpaka bono eke eke buna. Nomobare. buna buna oboibi bwaye ng'aki omanyete aye nobwate omogano oboibi buna aibire gocha gocha gocha mpaka bono buna achete korusia bwa maiso. Eh, ase okorusia gw'amaiso abwo esaiti eira aro, inche oo ng'akeire esimi ngatebiwa o- oyonyorekanire okoiba. Omosiasi akang'akera esimi na omochifu. Ngochia kogenda nganyora oirwe nyagitari, yairetwe nyagitari botuko ntaiyo. Esimi eyo narimetie botuko mambia ngacha konyora saa moja lakini but ningechiete mpaka polisi, Tokamanya korwa nabasikari, tokagenda ase obogokora esachi buna omosikari atebetigwe ng'a ebinto binde mbikorete ki? mbire nyomba bibisire ase chinyomba atebetigwe gocha gocha. Ntochiete oo togakora mosako onke, omosikari akanyora omoito gete omonene sana. Mwaye. Mwaye. Omoito oyio omosikari omba omosikari otwarenge na OCS na OCPD nini na na senior, na omoinspector na chief. nomogambi bw'ekenyoro ekio omotureti, omoito oyio okarusigwa ororo okairwa polisi ne ne nepetiri yarenge enyia enene. Betiri eye chigari eye. Ee enene yarenge. Mm. Omosikari akanyeira nakaspika gete yaruete naro ase iga atebetigwe emechie etato. Mm, ase aibete.
Ee ase agachete ebinto. Mm. Tokaenda baka ororo lakini rende but ntonyoreti binto. Atiga eki twanyorete eupa eyemo. Nekwerende eyio nebinto ebio omoito ne petiri nero twaruseti onsi asiakane nero tokanyeira police station lakini rende ase ogokorera obomana totari kwebacha omomura oyi sai moronge na omoibi Aiga ase aibete ingaki achie to. Aa ekere bono togotebigwa bari tokoboria ekere nkoboria ororo ngotebiwa ng'a achiete enyomba nere ere kando nagende omoiso onde. Yaani eyio ekororekana nere orenge. Agatamboka igoro atagete gosoa ime, omonyene akamoreka etochi korwa onande agatama koruuma agasoka. Bono aye asachete koiba next bono iga aibete igaa ritang'ani ase aibete egasi nao onde noibete ensemo, iga achiete aga akabungira abanto isiko korwa isiko. Oyomo oyo osiegete enyomba abegete echabi ere tofauti, echiabi eye njachi gosoa ekero ataete konyebunga. Bono nari omonto ta oyio agocha goakera abande ensemi ng'a omonto nare isiko oko na kobunga chinyomba. So bono oyo oyoo ot- otabegete oyo atabekerete echiabi nere okonyete aba bande, ekero aaka chisemi bono chisemi nachichigerete agacha kobwata. Abanto bagasoka kasoka oyo oyo oripotetie abanto omogere, omogere oyio nere osogete na komobani nagete omogere igaa. Mbarwanete chingaki chintambe sana. Bakarwana nomogera oyio, abwo bono ne compound eyio abwo. Compound ime nario abanto basogete bagachaka komoiya. Igo iga abwate ebioma e Abwate echuma.
echuma nero na ere police eri nso enyeng'e iga enyoge sana. Ne nebori tinere yarenge oye buna egetero timanyeti ng'a neyaye yarenge neyang'o yarenge abwo police. So ebi nabio ebinto naroche, naende ekero natebetigwe ase omochie oyio ase aibete, nabo natebetigwe oo. Eke- Ekerango eke- bo. Ekero akoboorigwa nyagitari iga atebete ng'a gachiete mo omokungu bakorabera nere, eh, abasacha bande okorora ng'a nabarobwo bakare gotara ororo chik- rikaomerana Ah. ororo bagachaka esegi. Mm, Amang'ana ayio aro naro? Ayio taiyo, Ah. ayio bagoteba gachiete gofahamia inki are kobabungira isiko rende onye ochiete korigia omokungu. Yes, eri nari risuari tokoboria ng'a. Onye ochiete ase omokungu ore omosani oye, inki are kobekera abande chichabi? Yea.
Omochamani ntete nkoe ribaga, eh, ogambe nabasae bamino isiko aria, eh, aye nomogaka lakini abana bao, abasae bagokina bono, nabaanta ase ekenyoro, eh, ase amang'ana y'oboibi, amang'ana y'obosari, amang'ana nkoigwete omwana oria narusetigwe amaiso, yaani Eh. ebinto buna ebi, obosemi bwao gochia ase abanto baminto mborobia obo. Eh, obosemi bwane nkorwa, nyowe neeri ekero namobwatete ritang'ani, namotebirie tikoibire, aye noyominto, iga are ekasini yane korwa Namoboretie ng'a kwaibire emiaka emenge, mpaka bono iga goikera bono, aye kende nkere obwate bono omonto araiche akoibera, eh naye otware, ekero kwaraibire, naye bwenete otware kende omonto araibe. Tokoiba emiaka yonsi mpaka ogote kogendererete koiba obondi ase onye naba noboibi, korwa erio moka aye nere mba igo nkwanie, nonya ne efamiri yabo nchayambete gosusa ake gonkwana, lakini but inche ningendererete egasi yaye ekero ere egasi nchore eri nere ogokora ki? Nere agokora egento nare koa abasemi obosemi bwane nkoru gochia ase abanto. Buna tore iga kera omonto onde taiyo obwate bianekeire bibwenerete koigwa. Omonto kora oo ebidii yao onyore ekegeri kiao buna bono togokora iga igo ngokora egasi nanyora bwa. Onye nobisi nkorangerigwe ng'aki eye graded nkera, beka esimi, eri buna ere aa, bwata naye ogore esabuni yaye kore mbamaete ase taiyo nkorete ki? Ase orikire.
Ndiikire. Eyio nero nkonyora buna bono twogenda na omodio omodio ontebia eri buna ere agenda obeke ogore esabuni. Omochifu tokogenda nere ontebia chibesa nchire agenda ogore esabuni ntomaete tokoreti ki? Ase eng'encho nkobakonya egasi engiya. Bono nare gotebia abanto baito ande onsi ase babeta, Batige kwegemea ng'a baitirwe bosa. Egekogera ese oiteire time ao, onye ndiri yaiteretwe bwoye nganga nkobwate tore ng'a ki, mwaye aiteretwe. Lakini korwa mpaka aria, bwoye egererwe boraro, na gochi goitera omogeni omate polisi aria, eyio tinkonyara gwancherana ng'a aiga aitetwe bosa. Eyio nabo torabeke esegi ng'a gaitetu kuringana nese achiete gokora ebinto bitaiyo. Naende onye Andiri yarenge okobua nare gocha komanya ng'a ngocha mwarenge ango twagenda baka aria omochie oria ase aiteretu moigwe abanto barue amaoni mokorete ki? Moroo. Nabo tokogenda.
Egari ntobwate. Nere erabe buya.
Egari ntobwate onye kore tayari tochie. Ayande ayande yokong'aina na nsaa. Eh. Abaari esaitiretu mm. mbabwate omogano omogano omuya kong'eta ninche mhm. egekorera narenge obotuko erio mhm. na omoosi ase buna achiete ororo botuko namanyete egento akorete mhm. eh.
Mbuya mono chairman. Yeah. Mbuya mono tubashukuru sana. Yeah, asante. Mwancho morigereria nigo twaikire chiduka chiria ibete no totagete gosoa bono iga torakwana na abanyene toramanya ng'a inki kiarenge bwatana amo nainche torasoa amano abwateretwe agasenyentwe amaiso ayio toramanya inki kiabete na omokungu achiete korigia gose nkoiba arenge. Ah, mwancho omorire buna nachika gotebia ekero tware korwa omoino aria ah, ase twakwana nomonyakerogo o nyomba kumi

Ekero ebikuuro biare goakwa, nere nachete obotuko obwo onte getaratwerera ng'a ekero achete ninki anyorete, mwaka karibu. Naki okorokwa Marieta. Goku Samusoni onde uso o Nserio aiga nomomura ominto nkobwatia Chiragi echi iga. Ee, iga asirete, bono nigo andororo buna ere. Omong'ina oye moyo are na abana baye nao bare mbuya bare bonsi. Lakini mbamenyeti ime aba bamenyete nka. Igo yarenge moiso onde bokire igoro, chinsa isano ibere chia botuko, nkoigwa ekurate, mwane nore maganso ase enyomba eywo yarerete korwa ime. Ekero naigwa ekurate, korwa ime ata nkoborana rero, nari omwaka oria saburoni endugu yane yakwete iga yange okosaburoni. Nario abanto baria naende bachire naende bachie gokora obosaria emegaka yabo bogosaria ng'aki yabeire, ekiagera nao eteretwe omegaka gakurusia naye tigakwa.
Momura omino. Ee bwenyo bwa- bw'eango yane oko Zabuloni. Gaitetwe nere na Nigo abasibire. aitetwe abare ching'encho buna echi igo. Bono ase eng'encho y'obwoba obwe, tokaboka, na abana nabo abunga esukuru oroche. goika toboke tokobane ng'a ntoakwa amagena rende. Ekero twaikaa twaika amato ageita aa, ekurati eria yasogete abanto na abange sana bare nsa jirani, basokire na baichire ime aa. Buna baichire ime igaa, togosoma igaa tokonyora omonto naro araire nse igaa igaa. Tokoboria inki ekegendererete iga agwo. Tokonyora yaya, na omonto oyochia ime iga iga aa, na baria anko bakareti geke, iga bairoka igoro batama bagenda, otigara bieka, kagosuia, omwana abamete ime iga iga ore omogere. obo bagosugurikiana nere yaani bagoti- o- o- ng'a nere bono obwate chinguru okomotebereria, baria bande bachie, abaria ango bachiire. Abwo twamanyeti, bono buna are inse iga iga inse araire, twai komorigerereria ntitwai komomanya. Nkabatebia, Aye egento mogokora bono, na kera osiasie esimi, akore gento ki eke? Aiche, nere oratokonye amang'ana aye iga are inse iga iga, ekiagera omonto nonyorora gose nigo atwomera gose nigo aitwe korwa esaa aitwe korwa gocha gokwera ime igaa, gose nkiya nkobuna ime iga iga ekiagera nasariri, ne chinyomba niachibekeire chiabigotirimboka gotirimboka. Iga bono omorango oo nigo okwanga gosoa echabi ya isiko, ekero eime ebekire, na ekero ya isiko ebekire yaime tegosoa, naki etasiegete ekero omwana oiga agasoka. Bono egati ekero yaba ng'a aa ngosambete nyomba nyomba nchabe koiyia echabi, lanta riria bono togosabote togoikara iga tokonyora oboene pi, oiga nigo aete akamobwata rende chingochi chiabo iga akaba nabo akabare, akamobwata akamomita kabisa mpaka chingochi chikamoerera, echuma eria bono nabo akoboka nere amwagete omotwe iga ase mwaro arame ere. Akamwa akabora bono omosacha gwaka, oikanete tari gotiga, tari kogifa gotiga ng'a bono naakirwe, agateba nonya nonya kwang'a ekero inche nonya ngokwera, mpaka abaminto ba Korintho geke bankonyire. Nabo yabete igo, buna abanto bachete rende, buna bamoete Christmas keria riagete korenge iga iga nabo nakenyorete. Ekiagera botambe iga nkoigwere story niga tochandegete. Magena iga estory y'oboibi nero. Enyinge tochandegete ntoikorara. Titori korara ntobwati ya tobwate amabangeti amaya tanya gosibigwa. Ekero ntobwati toro ng'a nkinya torarare. Korara nkoiyo. Ata okoiberwa notiga nonya na ekegusi ebakoirera nonya na ekegusi. Ere nigo bagotiga abanto bare iga yaani abanto baikorara iga amang'ana tochandegete. Bono ebiro biaito mbiring'a abagambi baito. Bakarora ng'a nekomi tiga emage echio kenyorete kare nchieke, teiyo. Korwa omwaka bw'esabato naende nasirete omoigote na mobuya ase chisemi chiabo amagena aya, ekomi tiga yaye ngoika chiikare aba pending yake. Twaye gosaba, omwesimi goita etaya oyo twachora, na omonto obwate amaiso akorora atambe, karanche atotomere ekomi tiga manya tochore ekomi ti, na kera enyomba abakomenyao twamanya ng'aki oyo iga omenyete nyomba iga iga ng'aki agokora ng'ai aruete. Naende tokomanya ng'a omonto oyo iga. Nonya rigoso riaba, ngai riachakire korwa, ngai riberete, ngai rigochia. Gotomete buna baritomerete egesunte emetwe nka buna abakimbizi, ntomasi gete gokora ense eye iga. Aratiga ominto anche atokonye twachandekire amang'ana aga.
Thank you so much. Ningependa kuuliza kwa kiswahili.

Emenene sana, mara chi emerango gekonyegarigwa botuko, bono ase obwa ekwe igo igo inche rende buna ande omorango oria o kabere, nkaigwa omonto akonyegaria omorango oria bwa omwarimu mora omo omwarimu o kare ase okare bogoya otaiyo. Kororega achiete rende rusa korora ase nabanto bamwabo. Nintaemete koboka ase eng'encho ndang'e mono, ngatema korigereria nkaigora ebasi korwa nyomba ngatema korigereria ng'a what is wrong? Ekero naroche ng'a okonyega riko It's okay, endelea, endelea. okonyega riguoka okore buna okwo omonto oko otagete goto gotagora omorango. Ekero nkorigereria, nkarora omongwana ore ase omorangwa morigereretie iga. Obosio ase obosio. Ekora ng'ang'e mono. Omonto kwane omorabu, obegete emasiki y'obosio, ogendererete kotaka ko- kotagora omorango oria. Ngataka ko- korigereria kabisa nkorora ng'a endabu nki atagete gokora. Obwango obwo, naende agatiga omorango, bono agacha ase obo bono ase emenyete, akamoreka gochia nyomba.

Onye obwate enia embe, tiga naende tomokanye nache akore ki? Nabo naende arache. Oborangeti konya bwachire korwa nyomba, omosubati oyo konya kombrainiri, omonto nare konya ochire konya orokonyeka rimorangwa, inga ba bono ko bono ko yaani konya orokwanire ama amang'ana aywo, inga bateba yaya bono tegerera bono, bono iga ere iga iga ere iga iga ere iga. Inga bateba bono nento togokora, inwe bono kira. Karache naende, bono rende twamanyire, ngatebi omongwana oyo ng'a tiga bono nkoe nonye nenamba toenane, karache, Mbakere tomanya ning'o oyo. Nari bono nachete bono embura egatwa igoro igoro igoro buna moiso onde marogoba embura ekaba buna ngotwere. Chinsa echi nabo chiaye ng'ake sasaba, nyegure naende omorango gokonyegera kei kei omonto oria bono oyo tata. Nkoiguswa naende bono, naende nkarigia ring'enche erio narigereretie, aa nkarora nere pi naende nere oria bono. Naki bono ngokora. Nkarike Priskori, nkarikera omongwana oyo togong'eterete nambe Priskori, oyo bono oyo ominto bw'erandi iga iga. Nkamorikera Priskori, chiPriskori ibere. Ekero amorigetie chipri- chipris- chiPriskori ibere, chitakansini nigo okoraka igoro, lakini ekero akoigora inche tinyigweti, ekero aigoro okoro gose omorango oye otari kwoga. Ekero aigora, nkagwa ako kago kagokwana ase igoro ng'a bwezi mama! Nkamanya ng'a ekero kende bono osokire. Na inche nkataka nsoke ase obwango. Buna ngosoka, nkanyora echiabi ebekire korwa usiku ase omorango one. Ngachikwegora kabisa chichabi echio, ngachikora usiku kabisa, ngachigutuma, nkanyora onsi ekereiri. Bono ngoa korwa nyomba ng'ake Tata, omoibi, omoibi, omoibi oyo! Aa nigo abegete chichabi ang'e erandi engima mpaka iga, mpaka gose nigo iga. Bono nabo togo korwa nyomba, bono nchera bogendererete gokura, abanto bonsi bagokura, omwana korwa maata aaria agacha konduseria echiabi, ekero ngochia gosoka isiko, nkanyora omongwani noo are inse aa, gose ngotama arenge bono aumiete.

Na rituko riria omogambi oye akabaita banye korara isiko, oyio nkong'ainereria are, oyio nomoibi orenge. Onye riria arenge omonto omongwana, tare gotang'ana goaka omochamo oyo omotware, akamoteebia, Yaya, moane nare gochia omonto ore omoronge. Na iga iga nkagerete kera omonto nare nomogaka oye na abana baye. Omosacha oyo obeire gagotoibera, buna moigwe omosacha oria akwana naibete egasi. Akabwatwa akairuma ata amanyene buna atakwa atarenge na kesi, agasiborwa. Esura neri neri nere okoira okwa omwarimu. Igo oyio nomoibi. Steri teyarate na nomokungu ase tekori ki. Nare ayio nabwate.